Wel, bore digon niwlog yw yma y mae steilo heddi. Mam a fi oedd yn gyfrifol am mwy na tan tua deuddeg o'r gloch neithiwr, ac yna dad a Eirian, sydd fel arfer yn codi gyda'r nos am yn ail a'i gilydd. Neithiwr,

Iawn. Ar ie. A cer ti cael brecwast da, wedyn uh, na i wtio nhw. Oce. Yma am maes deilo yng Nghapel Isac, ger Llandeilo, rydyn ni'n cadw rhyw 800 o ddefed i gyd ac yn ei hwyna i mewn, rhwng Chwefror ac Ebrill. Mae hanner nhw wedi dod erbyn hyn, ond mae yna waith o hyd i wneud yn y sied wyna. Mae'n amrywiaeth o ddefed gyda ni yma, o'r Penfrith Biwla, Charolei, Texel, y Fiwlen a'r Penddu i enwi ond rhai. Def a Balwen, dw i'n eu cadw. Dw i'n teimlo eu bod nhw'n wyna'n rhwydd. Maen nhw hefyd yn llawer llai o faint o gymharu â'r miwls neu'r bridiau cyfandirol, felly maen nhw'n rhwyddach eu trin. Ni fel arfer yn gadael y defaid mae wyna'n naturiol achos mae fe'n lawer well i'r ddafad ac i'r oen. Ond dafad flwydd yw hon, dafad ifanc sy'n wyna am y tro cyntaf Felly, ni'n mynd i gael Pippa ni i weld, wneud siŵr bod yr ôl yn cael ei gyflwyno'n iawn, yn dod, dou drod a phen. hwn ar y nôl yn eitha mowr, a wrth mae fe'n dod, mae'n ei siŵr bod yn nadlu'n iawn. Fel i ni'n neud hynny yw pintio y clust neu defnyddio gwelltyn a rhoi e lan i drwynau. E. Oherwydd mae rheina'n rhan eitha meddal, mae fe'n rhoi yn annog yr o'n i nadlu. Yr oen nawr yn nadlu'n iawn, felly checo y ddafad i wneud siŵr bod gan i digon o lath i fagu'r o'n. Ydy, y ddwy dech gyda chath ynddyn nhw, felly dwi'n gwybod bod hynny'n iawn. Nawr, da'n troi'r ddafar at yr ôn fel bod hi'n yn ei llyfu fe ac yn, yn famol teg at yr ôn. Dyma nhw bach. Dyna ni, y par hapus, felly gadw llon i ddian bach nawr. Ar ôl iddyn nhw gael eu geni, dwi'n rhoi dos bach yn eu cegau i helpu i hatal nhw rhag sgwrio. Ac a yd yn hefyd ar y bogel. Wedyn, dwi'n rhoi cyfle iddyn nhw fwydo a chryfhau. Oed, dyna fynd yn fynd, mae'n arall yn glaf yma.
Un cwrs a phen sydd yn ni uh, gyda'r ddafod hyn. Felly mae eisiau cael un cwrs arall mlaen at y llall cyn bod ni'n gallu tynnu nhw'n iawn. Mae'n bwysig bod nhw'n cael eu cyflwyno'n iawn cyn bod ni'n tynnu neu allwn ni gael problemau mawr. Felly Mewn â ni. Yn sychu wedyn y pen, ni'n siŵr bod ni'n gallu nadlu yn syth, cyn i dynnu fe wedyn yn ara bach. O, dyna ni. Un bach wedi cyrraedd, ond un arall ar y ffordd. Ond ni'n mynd i adlu nawr am eiliad fach ydy cael amser i, i weld y rôn fach hyn, a wedyn byddwn ni'n tynnu yn ei gweld ni'n dod ar un nesaf nes mlaen. Fe ddaeth yr ail yn naturiol, a'r fam yn cymryd ato'n syth. Os nag oes gan y ddafad digon o lath i fagu'r oen, ni wedyn yn chwilo am fam newydd ar ei gyfer e. Ond tan bo hynny'n digwydd, mae fe'n ymuno gyda'r ŵyn swci. Ond nid o'r fotel yn unig bwyda nhw, ond mewn ffordd tipyn yn wahanol. Come on, a boi bach.
Mae nhw'n ei mamau da. Ni'n trio watcho bod ni wedi cael geifr bach lle byti mis cyn bod y defed yn wyna. So mae'r geifr wedyn digon hen. Mae nhw'n gallu cael bwyd bore a nos a bwyd sych, a wedyn mae digon o lath i gael wedyn i magu. Bydd na, nani dda magu bedwar i wech o'n, yn ogystal â magu rai hi hunan. A mae'n bwysig iawn i ni achos mae'n arbed cost y llath. Mae'r llath mor bryd i brynu, chymod mae cwdyn yn 45-50 pound y bag. Pan mae eisiau um, mabwsadu fe mlaen i ddafad wedyn, mae'n gyfarwydd a ffindo teth. Dwi e ddim yn hwylo chi a pen lan fan hyn, mae'n mynd lawr i signo straight away. Mae'n mynd mlaen yn rhwydd i, i, i mabwysiadu fe mlaen i, i ddafad e.
Helo, helo cwtis bach. Helo. Tra bod yr ŵyn bach yn cael ei geni yn y shed, mae'r cywion bach wedi bod yn deor yn fan hyn. Fe gafodd yr wyau ei gosod yn y deorydd rhyw dair wythnos yn ôl, ac erbyn hyn mae yna lon lle o rai bach. Dyna mae'n y bach. Dyna ma. Ti cutie. Hmm? Y bwriad yw ddiwedd y mis i fynd â rhwyfaint o rhain i fart ffer fach ger Llyndeilo. Llynedd, o'n i'n cael o ddeutu tair pint yr un amdanyn nhw. Eleni, pwy a ŵyr? Reit te, boi bach, nôl ati at y ffrindiau. Mae'n amser rhyddhau'r aerwyn cryfaf allan i'r ceau hefyd. Ond cyn gadael y shed, rydyn ni'n checo'r fam i wneud yn siŵr bod hi'n iach, gyda digon o lath ac yn trin ei thrad. Rydyn ni hefyd yn rhoi cylch rwber o amgylch cynffon erwyn er mwyn ei byrhau. Rhaid ti boi, iawn? A ti? Grêt, ie, iawn. Peth olaf ni'n neud yw sicrhau bod ni'n bolio nhw'n llawn, a wedyn ni'n gallu rhyddhau nhw allan i'r ceau. Rhain yn iach, felly bant â nhw. Mae yna oriau hir a chaled yn wynebu pob ffermwr adeg gwyna. Ond mae gweld bywyd newydd yn llenwi'r lle yn dod â gwên i'r wyneb bob amser, ac yn profi bod y gwaith caled yn talu ffordd. Ond sdim amser i hel meddyliau'n rhy hir, mae yna famau eraill yn aros amdano ni, nôl yn y shed. Right, let's go. Don't work. Yeah. Right, Gwen.